Antiere kod jalony e studio kaendi weche weko mag uchumi kaachiel kod weche mag siasa ma bende wabiro rango ni to weche mag siasa kaachiel kod weche mag uchumi dhi nade e kinde machalo kamagi kaachiel kod siasa madhi nyime sani rwaki e studio Erokamano ja. mos oganda magwa Ah, Akawo thuoloni makende mondo mos jo jowinjowa kod jok manenowa ah, ni sani abiro kanyo mondo wapuonjre kendo an gi mor mathoth ahinya nikech eh, kuom higni mokalo E dweche mokalo asebedo kabiro studio ka tawacho ne ji ni mondo ji oikore oikore ni wach goyo kura makoro wadhi goye uh, tarik aboro mm. ose mana chopo jok mane okawo ombulu mane owinjo bosekawo ombulu boseikore mm. koro un ema koro nyaka wuog oko mm. mondo udhi ugo ombulu kendo uyier jotelo mudwaro mor man go en mor maduong' ahinya nikech sani thuolo ma koro miwa mwadhi yierre mm. erokamano erokamano nya jara genya kapok wadhi nyime to mana wach mar turnout no ero aneno ka josiasa mathoth osebedo ka miye pek ka nyiso oganda ni sa ochopo ma nyaka wuog oko mondo ogo ombulu iparo ni turnout ni eri ang'o momiyo nyaka obed malo uh, adwa mondo achak loso kaka jakenya mm. ae tabro loso kaka onage mm. wuod luo ma wuod ugenya mm. Kaka ja Kenya yes. en ni ng'ata ng'ata mosechopo higni apar gaboro man gi kipande kendo no register kaka voter onego wuog oko mondo odhi ogo ombulu mondo odhi odhi oyier jatelo ma ohero moparo ni nyalo tiyo ne maber mano en a civic duty mondo obed watimo yes. wasebedo ka ka waloso ka wapenjore wach telo ma wan go sani mm. Wasewacho ni telo mantie en telo mar akwede kendo en telo ma mibadhi ogundhe. Koro nyaka wawuog oko mondo walok. Mano e loso kaka jaluo koro. Ni mondo walok telo to nyaka jowa wuog oko mondo ogo kura. Kok gitimo kamano to wabiro dhi mna mbele kod wach ma telo margo ni mantie telo mar akwede en telo mar mibadhi ema biro dhi mbele. To nitie wach moro bende ma nyaka walosi. Sani wasebedo kwawacho ni ah, wadhi goyo six piece. Mm. Mano osewernwa kabisa. Mm. Kendo osewernwa malich ni gonwa goyo en six piece. Mm. Sana sana kumiweri wachni ahinya en kuonde kuma owuokie. Luo Nyanza. Luo Nyanza. Mm. Ichake gi Siachwa, mm. idhi Homa Bay, mm. tidhi Migori, mm. tichopo Kisumu. Mm. Adiera makende en ni kata wawuondre ni ji apar kembe mag okura kiluo nyanza to wabiro nwango jotelo ma joluo kata bende japar kembe koro voter turnout ma marwa ok en ni konyo governors kata senators kata uh, women rep kata uh, mcs mm. kata jaod bura mm. voter turnout ma marwa nyalo mana konyowa ka wuok woko ma, ma, ma wan joma ng'eny bwagoyo kura ni ker ma Kenya ka mm. mano rako bro konyo mm. to kopore ni watugo gi kura ni to wabiro nyalo rito kuom higni kata piero abich mondo wayud ng'ato manyalo riwo oganda mamoko mondo okony joluo yudo telo ma koro ochiemwani mm. nikech mondo iriw oganda gi te migoro gibedi toki yeah. ok en tich mayot mm -hmm. en tich matek en tich matek kendo mm. wach ni miyowa gow kaka oganda mm. omiyowa gow nikech mokwongo waluya bro wacho nini wase support mna didek mm. jokamba bro wacho ni wase support mna dereyo mm. jokalanjin ni de gop gimoro wan go ma nigi support wa dichiel mani biro miwa gogo maduong' kabisa emomiyo sani kura mwadhi en nyaka wawuog oko wate bwago kura kaka dwarore mondo bang'e kata kipenj wach bu wacho ni eh, go to wan go ne umiyo wago ne wayombo koro go wanyachulo to ka en go makoro dhi adhi pi kamano to ok bi konyowa. Emomiyo nadwaro ni jowa mondo owuog oko mondo ogo kura. Kok giwuog oko jok mang'eny to sirikal mar akwede mar mibadhi mar ayany wabiro dhi go mbele kuom higni abich kendo. Awinjo ka iwacho wach machalo kamano to ochalo wach ma karange to owuoye siasa goeko ma bende wanyalo wacho ni eh, ka dipo ni migosi Raila Amolo Odinga oyudo kom mar ker mano en gima ber. ka dipo ni ok oyudo kaluwore kod winjruok mane giketo kaka nasa neno biro mana dhi e tam achiel iparo nade siasa mar onagi ka dipo ni exit mar raila biro nyiso ang'o e siasa mar onagi onge ja onagi manyalo chako kawo teku machalo kamano ma oganda luwo e kor gwenge duto emomiyo awacho ni mondo wachop e kang' mwasechope osekawowa higni madhi mana piero abich yes chakre piny ne chak bende Mm. pok wanene ka shemejiwa abandu oriwore karachiel sani giriwre karachiel yes. kichako wuotho vihiga mm. nyaka busia nyaka marachi mm. bungoma mm. kakamega kitali mumias mm. sani abandu wacho dhok achiel mm. kendo chon mane ndalo ford kenya cha mane giwacho chiviri chiviri cha yeah. ne kochiek ka kochiek mm. sani ochiek malich kendo giwacho ni gibiro wok oko kendo gibiro wok kuor Kopore ni chance ni owewa, wabro rito ahinya mondo kendo wayud ng'ato mopwodhi ma jo Kenya te ohero. Emomiyo asebedo ka wabiro ka studio kaka biro to awacho ni telo ama position mar governor ok en position mitugo go, en kar tiegruok. Onego bed ni kanyo governors mabedo kanyo gin jok ma wayiero mwanyalo tiego gi kanyo. Bang' higni moko wanyalo wacho ni joge manyalo bedo jalup ker mm. kata ker wuon. Mm-hmm. To ma wasebedo go. Nikech kwa wacho kawuono mm. ni awete bang' higni apar mm. wadwa bedo president. Gineno Jeff Kinyero nikech ng'eny mana ok nyatelo.
Ka wawacho eh.
ni Rasanga dwa bedo president kata ker e higni ma- ma- ma- mabiro gi to en gima ing'eyo maber ni ok nyal timore Jo Kisumu bende mana kamano nyaka wayier governance mwapango go mbele nikech kidhi e ogendni mamoko kidhi Machakos kata kidhi Ukambani tinwang'o ni wan gi profesa Kibwana kanyo Yeah. wan gi Kalumi kar kanyo, wan gi Mutua nitie, Kidi Central, Yes. Kabogo nitie ka jorita rita. Mm. Inwang'o ni gitiago joggi ma ka Uhuru onge to nitie ng'ato. Wan waonge jowa mwatiago. Emomiyo chance ni kopore ni ok wayudo to ginyalo kawo kata higni mia achiel. Gavana Swagi tema Luo Nyanza Wanyama. ok nyal
obade maber temo to bad nyaka koro dhi klas bopuonje kiswahili
nairobi ka ah. ah, kidero kodhi miyo kura kaka wan jomuda ah. nairobi kendo wadwaro ni yawo ugoko kendo ugoko kabisa mondo ogonde muda sumbi kura muda sumbi bende nyaka odag kodo maber mm. kolos kodo maber nikech nikech nikech adier makende en ni ng'ama uda sumbi piemgo en songo mm. to gima nyaka wapenjri ni jeff kaka wan ilolwe tv ka mm. dimor ka sonko obedo ceo kata md malolwe in gama tii bwaye mane penjo mabe nyaka wapenje ni to be wan oganda wanyalo mor ka sonko ema koro en gavana ma nairobi ni otelo ni yawo mariek mosomo maber ma odak achana ni mago e jok motelo kendo jok maneno mbele Bed wamor ni Sonke ma koro telono. Emomiyo adwa wacho ni joluo modak Nairobi ka ni jodalawa kik uketh kura nomiyo janeko moro ni mano kore madwaro ni mondo obed gavana ma Nairobi. Wuod Asumbi nitie shida ma bende en go kaka dhano. Dhano ing'e be konyuol nitie nitie shida moko be nyaka obedgo kaka dhano. Nitie rem moro ma be nyaka obedgo. To ng'enyne sani aneno ni jok mochung' kaka gavana ma Nairobi ka wuod Asungi pod pek ni kendo adwaro jiwo gogo mondo ogone kura nikech wan ero wanyalo wacho ni wan gi shida gi wuod Asungi matindo tindo matindo shida moko matindo tindo to waloyo wacho ni miye kura te to jokamba be wacho ni miye kura kama kama rum wan joluo to ang'o machandowa

tich ma obadu tiyo mm. migori mm. en tich mipwo kendo ti ok otiyo kata migori kende kata kidok kuria mm. kendo vote kura mang'eny ma jakom biro nwang'o kuria mm. en nikech obadu osetiyo maber kuria mm. en ni koro kogolo obadu mm. migori yeah. bwatere tonoka tononoka mm. niwachie gi waswahili matikenda ando wachang'o nikech ng'eni wadwa wawacha dier wakonyore

Gima duong' ok oganda duto mondo wuoyo wuog oko mondo mi oling ombula. Chaka rwati e studio. Erokamano. Anthony ywak maduong' mokalo ni mondo mi ji obedi mondo mi ogo kura mondo turnout obed malo. Ywak nitiere ni odagi dhi dala. Wuok Nairobi kaendi. Wachno be en wach madier. Kawuono uh, kawuok ot mm. to adhi kama goga wuoche rangi. Yeah. Nitie nyako moro manyakisi. Yeah. Mogoga wuoche rangi. Mm. to ok ayude mm. to ayudo nyathine yes. koro nyathine ma konyowa tapenyo nyathini ma muodhi kanye mm. wachni mama na nyicha odhi dala nikech kura ma nokawo nokawo makisi mm. iwinjo mm -hmm. ma ni ng'ama gogoche rangi yeah. ma nweng'one nweng'one tin mm. to oyie ma mondo we tich motiyono nikech nokawo kura dala mm. mondo odhi ogo kura dala mm. iwinjo mm. Nyathine magoyo na koro wuoche rangi mm. iwinjo en nyathi mani university kendo en maseno is a second year mm. tapenje to in tigo kura kanyo to wacho an an a register south b koro adhi go kura south b mm. mama to dhi dala nikech ang'o en ogo kura dala winjo kaka gima gik matimore mano jokisi kaka opange Tel tel moro wachona ni joluo oluor bedo Nairobi, jomoko man gi kura doggo dala. To we mondo awachni adiera makende, kisomo muma kata kisomo Koran, Koran wacho ni sani ma tho Nyasaye mong'eyo, kaka ibiro tho Nyasaye mong'eyo, kama ibiro thoe Nyasaye mong'eyo. To chieng'i kochopo Ok inyal golo kata medo kata sekund achiel. Emomiyo jodalawa kata kuwuok jomoko wuok ni dhi dala ka lweny ochakre gi jo jo Uganda koro biro jo Uganda biro chako kanyo ok mana nachako kuonde mwadakie ka koro wawe koro bedo jok moluor ni sama koro chopo ka hake ma koro onego bed ni ji wuok oko ni ji dhi go kura to in ikawo bageni Kendo ing'e gima lich ni moko ting'o nyaka mese. Mm. Mesa koro to dhiko nyako tindi. Nyako tindi. Mm. Kubini. Ni gidhi dala gin koro giringo Nairobi. Mm. To gidwaro ni piny mondo lok mondo obed maber. Gidwaro ni ka mondo gidhiga uh, Machakos dhi idho mtoka. Yeah. To bed ng'ato man gi mtoka wuon wuon. Owachi ni ah en odhi gi ndege. Capacity no nyalo mana bede ka wan gi jotelo mabeyo mm. moyier gi jok mose register as voters. Mm. To ka jok mose register as voters ema koro tumo ng'wech odhi dala joma mabiro go kura. Emomiyo akwayo jowa jodalawa Bedieuru ni ara nuwuog tarik ochiko kusego kura to goyeuru kura komondi rakudhi jotendwa mago nagi man Nairobi yeah. be koro nyaka wuog oko mondo bi studio kaka mage mm. mag redio mm. mondo giwach mos gi jowa mondo jowa ogo kura mm. nitie jomoko mabe dhi dala Nikech nene gi register dala. Mago to yiengi kendo wamedo gi lwedo kabisa ni gitimo gi makare. Mm. Koro mage gik modwaro ni jo jowa owuog oko mondo go kura. Kendo sama idhi go kura, tigoyaga mayom. Ka nitie gima machandi, tipenja penja, ah, mae machanda, pimna uru. To ae kisego kura tiwuog kaka babo nowacho ni rito kamoro ah, 400 meters from the polling station. Erokamano ahinya Anthony. Awinjo maber kendo ageno ni oganda owinjo onge tiende ringo ibed dhi mondo igo kura. Kiseling' ombulu inyalo dhi achiel kachiel kuma ihero kata kelo dhi United States of Yes. America inyalo dhi ka iseling' ombulu. Anthony aneno ka Maraga mano jatelo maduong' mar doho nowuok oko kendo kwero jotelo ni oyo wan wan independent institution. Wadwa ni watiyo gi chik kendo noyierwa gi chike. Weuru siko kuwachonwa weche kuchalo jok ma bwogowa kata intimidetwa. Iparo ni maendi en wach maber? Ah, ing'e ni ah, Kenya ka Yeah. kata pinje mochiew Mm. wan gi kidiengi adek. Wan gi legislation, Yes. Wan gi judiciary mm. to wan gi executive. Mm. Legislation ka manie koro ka bura mm. kane miyudo uh, member of parliament MPs kod senators mm. executive ka eminwango president chief police jo army mano ni joka executive kono mm. judiciary mae kuma maraga nitie yes. ma ka jok maloso chik oseloso mm. boteri kot to giwacho ni bwana chik mane olos nolos kama kama kama en ma koro otego ji ka ji nigi shida about chike mane olosi emomiyo jo, wan jo kenya ne wabedo piny bowacho ni ker to uhuru kenyatta emobed ker en ma koro chung'ni executive Yes. Wach mar uh, uh, judiciary mano maraga ka chief justice kendo nwaketo system moketi kaka iyiero chief justice yeah. kaka iyiero judges mm. kendo mondo ibed judge nyaka bedie nitie experience moro ma in go mm. kendo nwatimoni sironyu wacho ni kwana jogi to ler jogi gipogore gi pilato mm. jogi gisomo maber kendo kwarango records gi gisebedo ka gitiyo maber Yes. wacho ni bwana jogi nyalo judiciary member of parliament be wang'eni ma gintie kendo wan mwayierogi iwinjo ng'ato ka ng'ato nomi tich taseneno ka ji wacho ni judiciary nitie kaka nitie to jok mawachogo tich manwamiyogi ni mondo gitim to tamogi timo nikech ong'eyo maber ni kata kwa golo gik ma gintie bwa tero gi judiciary mm. to go kati no se tamo gi executive yes pod na bedo tamo gi judiciary mm. emo mi owacho ni bwa wiri uru judiciary mondo tich gi mm. mano tich mano omiyo gi to ka nitie ng'at moro e judiciary ka motiyo tije marach mm. there is a process minyalo luw migolego amitere go e disciplinary action mm. talk threats ni wang'eyo kuma idaki wang'eyo kuma nyathini eh, some wang'eyo kuma jaodi tiye bo wang'eyo kuma wadu nitie yes bo wang'eyo kuma nitie wang'eyo ng'ama igoni sim mago threats ma ok bi konyo nikech kopore sani kawuono wagolo judiciary nwagol wach nwaonge To Kenya ka inya nene kaka lweny nyalo bedo mati- mo- mo- mo- motegno nikech kopore ni koro amayi kata tachi maber Yeah. tibro dhi kanye Onge. onge magi e gik ma koro jowa ma criticize judiciary Yes. ma onge onga shida magitimo Mm. onge onga kosa magitimo Mano gitimoni marach kabisa. Erokamano Nyanthuni, en ineno kampen mag Jubilee ineno ka ker ne owacho wacho biro ka ne okelo wuoyo mathoth ahinya e social media mano nyiso chife mano kambani Yes. ni un uh, ang'eyo ni ok uti koda to ka dipo ni alo- ayudo loch to abiro tiyo kodu abiro deal kodu iparo ni statement no ero bende en gima onego bed ni wuok kuom ker Nyaka wawach
wachni ka kisungu wacho the strongest term kumbe mondo condemn gima kiwero wacho mm. kabisa mm. ni pesa michulo chief mm. assistant chief yes. machon iluongo provisional administration ok en pes kir apiko mangeringo yes mm. ok en pes gi mom mitiyo gi apiko mm. gi msara michulo go chiefs kod assistant chief mm. ok en pes kir pesa no en pes jaragenya ma kosetiyo kama tiyoga to suro ng'adi mm. ema chulo chief Pesano en pesi ma kisetiyo dolweka bang' ng'isho dwe kirango payslip ni to nitie gimoro kanyo piny kanyo miluongo ni pay wayi yes pesa ni machulo uh, assistant chief koro kik owach non en pesa to wuok e fukoni kodwaro jok manyalo wacho losogo kamano to odhi ka mama ngina to Margaret jaode maid moti- matiyoni ema koro nyalo order left right and center kamano nikech nitie chik ma chief mm. the system chief luwo mm. ma kok giluwo to be inya gol gi tich motorbike kata apiko mano migi mm. nene komigi mag campaign It was for administrative purpose. Iwinjo? To kendo apiko go ok ondikie nying chief ama assistant chief. Ondikie the office ma chief nigo no. Emomiyo Uhuru kata ker bende koritaya. Yes.
The presidential escort ok odhi go dala. Mm. Mtokni go ok odhi go dala. Mtokni go en ma presidency office no. Ae gimoro bende ma ok owachonwa ni ka odwa deal kod ch- assistant chief ni, odwa deal kod gi nade is it through the law or through the jungle emomiyo sama ng'ato kawo singruok mikawogo tich momiyi gi jopiny to lweti ma koracham mako chik miluongo ni the constitution of kenya lweti ma korachwich Mako Muma kata Koran. Mm. Tisingori ni an jo Kenya abro tiyo gi chike mane ukalo. Mm. Ok abi tiyo kaka jaoda wacho, ok kaka nyathina wacho, ok kaka kwaro wacho, ok kaka mama nadwaro. Ah ah. Gi chike mane jo Kenya okalo. Ka jatelo chako kendo kelo mamage moko, mano ok odhi maber. Kendo nyaka wawach ne kanyo tiboth. Ker. Yes. Erokamano ahinya Anthony. Iparo ni IBC oikore machalo nade? Naneno ka gisenyiso oganda kaka gibiro temo choro duoko koni kod kocha. Ageno ni in bende ni irange ng'ama olony bende e weche weko mag internet. Iparo nade? An kaka neno kendo kaka somo, aneno ni gitemo. Yes. Gitemo kaka dhano.
Mm. considering the pressure mano ketnigi gitemo kaka dhano mm. ting'e ni penj ok inya ng'eyo ni ng'ato kalo yes. kata ng'ato pok okalo mm. kapok otime kendo bomake mm. kaluwore gik ma gisenyisowa kaka gipange yes. kendo kaka nene mm. ni polling station ka polling station ok dhi bedi ji mokalo mm. mia abiriyo yeah. aneno ni mano en mpangilio maber mm. kendo kaka giwacho Ni ka oseland result e polling Yes. station. Mm. A constituency level. Cons- Polling station.
Mm. Koselande, Mhm. bolande ni ng'ane Jeff, Jeff oyudo kura achiel Mm. to Jaraganyo oyudo abich. Ng'ino rumo mana kanyo. Koro kochopi constituency, to constituency bende bro keto gi pamoja. Mana kaka nolande police station. Yes.
Kosewuok kanyo to odhi kaunti, gini ok chiko ng'wech nyaka Bomas. Ok loke.
Nikech sa mondo iloke, hmm. yuma. Hmm. To koro chike moko nitie mondo okel manyien mamit kabisa. Yes. Ni ka in Jeff, in returning officer yes. mar a polling station, hmm. tigaje in imikaoni atua, atua mikaoni en so punitive Minyalo chamo oganda kamiti for many years. Gintie ok en kaka chon ma commissioner ma koro bro take responsibility. Ah, ah. En in owuon. In iwuon. Mm. Ma kilando giki nono. Yeah. In iwuon ma chik bro dil kodi. Emomiyo awacho ni pol, uh, polling clerks kod the returning officers yes. ma in the polling stations. Mm. Njodalawa, kik ng'ato wuondi. Nitim gimoro ma, ma, ma yore. Mm. iri nya inyi mano time nominations yes mm. mag nomination makat ne onge gimo maka na mela mano wakete gi ukora mm. kendo watime marach kabisa
erokamano ahinya anthony wachni mogik ne oganda an wachna mogik en ni gimomiyo wadwaro jotelo maber en ni mondo kenya ja kenya moro amora ocham hakine, japur ocham hakine, ng'at ma puonjo ocham hakine, ng'ata ng'ata mondo ocham hakine. Ae nitie jowa moko ma nweng'o gi ni piny, nweng'o gi ni piny, to gin nyithindo. Wadwaro ni nyithindo odhi e skul kendo gisom maber nikech mano that is the easiest way of getting out of poverty. Yes.
Mar ariyo wadwaro ni polis kochung' e ndara kata kotiyo tije to ti tije maratiro. Polis kik tigo ma nego raia kaka waseneno ka timore. To moko matimo kamano onego bed ni mako to kot. Wadwaro polis oti maber kendo they should have pride in their job. Kendo kuonde ma gidakie kendo gik ma gitiyogo mondo obed maber. Wadwaro ni nyithiwa modhi e mbalariany university gisom courses ma are relevant ok courses ma ng'ato dwa loso pesa. Wadwaro ni borders momak kik watim biashara kod jowa malo manie matie lweny wabed gin jok matiyo mondo protect the borders of this country ok jok mitiyogo mondo jolokgo biashara. Mago emomiyo wadhi e yiero higni abich kabich. Mm. Waparo ni to ang'o mwanya timo, jomage mwanya yiero manyalo loko maisha wa. Jodala awacho mondo wuog woko mondo udhi ugo kura kendo kusego kura to warito jok mwayiero mm-hmm. jok mwayiero mago e jok mabiro tayowa the next five years. Erokamano ahinya Anthony Agoni, erokamano maduong' ahinya kuom chopo achiel kachiel e Lolwe TV ka bende watemo rango achiel kachiel riwruok mantiere ka oganda dhi e yiero ma tarik aboro dwe ni eri mana kaka osenyiso duto bed kama intie mana indikori ga jogo ombulu mondo mi iling' ombulu mari kik iringi dhi kamoro amora onge wach matek onge wach marach bedi igo ombulu bang' ombulu mari in thuolo mar dhi kamoro amora ma idwaro chopi erokamano ahinya Anthony kuom chopo ageno ni kwachak waluongi